Gin atye ka wacci odong ato apocet kunu. Pocere. Kun atye ka miyo labol bene kine ni Acholi owaco ni nywaka ka dong otono cip dong pe nange. Kono en dong cet kunu kono dong pe cet kunu. Laloka mo ma dong obineno Acholi mo ki wang maber dong obibedo peke ma twala. Pe ocakke i kare pa odongagi-ni, pe ocakke i kare pa lweny pa kolgi-ni, ento dong ocakke wa con ki con. Wan wangeyo ni laloka mo ma mito acoli mo ni obed ki kero makato luloka peke. I gamente pa Museveni eni, i gamente pa abiro eni, pe obitimme. Ci wek an awaco ni odong ata pe onyon kunu, pe ocere. Wiya bene pe oyang con, kong nen calo en akol bene, gidonge gen kudonga. be gutelle gen ki gine. Now, ka dong en ecito kunu ma nyutti miti moni ma nene yang con odong, uh, odong akodo dongo-ni, miti eno-ni pud tye. Obinen ni miti eno-ni aye odwoko odonga ka cito ka protecting Jakke. ento pe miti me neno ni wek luloki onen akol calo dano marac, pe dong acoli calo dano marac. Ka binen kumeno, ber lulokke bene oneno vidio ca ma neno yam akol odongo ki odonge-ni. Ci an awaco ni, Odonga ka itye winyo lokane, pe iting tyeni me cito i kot enoni. Lok mukene ma odonga oloko ma omiyo calo cik bot ominne ni nen calo akol lo bibedo dong obibedo agikki me dongo dano. dong obidongo obigik dong i kom jakke. Eone a atamo ni in iwaco maber nyo odonga owaco maber pien lweny ba lweny pe ber lweny kero gango nen ka wayang en ma kony obedo ka lwenyo kumalo me Uganda watin jo mukene pud pe ngeyo wi obuogi maber ka ma tye iye pud cito ka puro poto pa lawote. pud cito ka pworo wi bur pa lawote, waco ni kenyo ngomgi, yang ma irenge cito ikam-mi, onongo kenyo ganggi. Eno, weng lweny mukelo telle eno nitin. Dano tye ka tonge ki panga i kin gang kany because of lweny ma obedo rii i kom alamiyo gang, dano dok gang, dano onywal ki ikem, dano oneno dong nywal-le odoko dwongo, ngom dong tidi, cito dong ka telle ki ngom pa, cito dong ka, ka laro ngom pa lawote. Weko an awaco ni lweny pe ber, lweny pe ber. Ki bene wan ka waloko i kom gin muballe, myero waloko ki cwinywa weng pe waloko ni ngat moni mito gin moni ni, an aye kadi lok moni ni aa okelli loko kuman pien tye ka mito cen-ni kono ki bot akol kono tye ka mito cen-ni ki bot jakke pien-ni kono no! Pe kumeno. An ka atye la NRM, an angeyo pingo weko a ki i NRM. Man dong atye ka cito ka gamo lok pa omegiwa mogo ma gubedo ka lok ma kato ducu ogone. Lokke always going wrong. Pe angeyo pingo ni peya ni jo moni ma tye ka cwako jakeni akol-li gitye ka mito gin mo ki bot akol. Pe kumeno! Pe kumeno! An ka atye lanup, dong atye lanup, tyen lok ma weko an atye nup-pi an aye angeyo. Ka atye la NRM, ngo ma weko an atye NRM-mi an angeyo. Ka atye i FDC, ngo ma weko an atye i FDC-ni an angeyo. Ka atye i DP, Ngo ma oa ki i dye pii-ni? Ee, angeyo. Ma nyutte ka dong gin ma tye NRM ka dong a ki i omyero a protecting, omyero alok macalo layan NRM pien an layan NRM. Ento ka gin ma tye i kome Acholi, omyero alok macalo Acholi. Ento pe Acoli oa ocito otim bal, ci dong alok ni an Acoli alok dong pien Acoli otimo bal acito aprotecting bal. No, Lubanga pe obicwaka. Wan watye ki issue matek kun bedo cawa ni wiwa owille iye. Kiwor dwon latin anyaka moni ma ocwalo kono Jackie kono nga moni ma ocwalo dano ni imit kitye ka mito wi dano aye miya adek me yubo wi Karoma. An an omoko lok eno ba. Kadi ka bed pe aneno ada ni kitye ka mito wi dano miya adek ento amoko lok ma awinyo ni ni kitye ka mito wi dano miya adek. Omegina ki lumegina, an lawomo ma aa lamoo, kwo obedo tek bota lamoo ba. An acito i kabedo ma kilwongo ni Aweno Lwii i Lamoo, tye i boda Cudan ki Uganda, en Aweno Lwii. Acwalo omego mo ka tengo nyim i poto, omego-ni oa ocito i poto ka tengo nyim, gin ki jo gang kenyo An dong adong abuto adada yat. Ci atamo ni giwot ma wuwor kene ni col, pikipiki ma wuwor kene ni col. Ati dong ki caba ema me bedo matek kena gangi, acito awil omo onyo gwak magic onyo gwak kono kodi ngo gi ma weko pikipiki lwak oyoto onyo nomi gi ni acito ci wil ci dong Akwanyo becen ki gin ma romo twomo pii maber me onyo i becen ki dong onyone i kom pikipiki. Akwanyo ci acito kwede i centa, aweno lwii. Acito awilo omo gin aryo. In ma aa ki gang me bino i centa aweno lwii-ni, anongo lutini mo ma romo gin abicel. Rangegi rom tye i kine ka mwaki abiro, aboro, abicel, abongwen. Biyero aboro bicer abongwen kena kenyo tye gin abicer. Latin acel waco ni, Ok, atye ki bag i ngeya. Bag enoni peke ma megwa tye iye. Watye ki mugati kenyo, watye ki kitenge ma mego-ni owoto kwede me miyo bot jo mukonyo en nyare i nyim i kare ca, idwok pwoc botgi dong tye i bag kenyo, ki dong soda ma megwa tye i bag kenyo, ki jami mukene ma waromo weko kwowa dok pe bedo tek tutwal wa pi amara tye i bag kenyo ma wawelo, wuwoto kwede. Wuye awac lok eni-ni? So bag eno dong myero agwoke ki bwot obora. Ma atye ka kato ki nget lutyen ni. Latin acel odang ni this is ototong. Ngut. Wic. This is ototong. Ngut. Wic. Waco kumeno ba. Ci acung aweno. Itye ka waco lok apungu me pingo. ni atye ka lok ki lawote, apenyo ma romo cafari abiro, pe oye wacone. Ci dok apenyo lawote ni, lawote dong owacce ni, Atye ka lok ki en, te wa in latung wi dano. Ci dong acako cimo wang latinni. In imito ki neka pingo? Nga ma ngeyo an kany kubedi ka tek in idange ni an ototong? Nga ma ngeya kany ki bineka o? Ento wek tyen lok ma kineka iye-ni obed mada. Pien ikato pud nok kor lutino ka Lubanga. Mada acito awilo omo agwara acel mada ao i kulu latin maromo mwaka apar abic cito apar aboro en aye dong odange ni en o latong wic en latong wic tye ki panga i bag okur biwoto panga nen kit ma lutino a kwede ki i kulu kun en aye tye i dye yo kulu en aye tye i dye yo Kulu en aye tye i kin aweno lwi ki putika. Ka ikato kulu eno-ni ci iringo ci inongo centa putika tye anyim, ikato putika dong icito agoro nyo i dugu pa lugar. Me tii lamo, pi jo ma ngeyo area eni ma awaco-ni nongo gibimoko lok kany. Kulu eone kilwoko pikipiki iye jwi ka akato ki anongo kilwoko wi piki iye. Latin anyaka acel aye pe oringo, ki lutinigi gin adek pe guringo, gin aye gudong. Ento dano lutino mukene weng gutwareo. Gibworo wan ki lutini pien an awoto ki bag atye ki lutong. Wek dong awaco botwu omegina ki lumegina. I te kare ka iworo ki bag, wek tyen lok obed tye ma gwak kato kene dano romo niang nyo kit ma myero iwot kwede ki bag myero obed tye. Not only that, tyen arwata ki latin laco ma obedo i taun. Ni itye tiyo tic mo ma gwak gamente ocwalo en iye nyo gwak gang ticce ocwalo en iye, wot ki bag dong pe yot. In o i gang man nongo dano tye ka ringo aringa, nongo lutino tye ka ringo aringa i ot. Pien lunyodo pe, bidak ma dong giloko ki lutino. Lutino owaco botgi ni, Kiciko genne ka tek ngatwu mo tye ka bino gang, dano weng myero odonye i ot ki koko. Eni gin matek ma wan watye kwede. Weko dong lok pa akolgi en me lweny eni-ni. Lok pa akolgi ni an angeyo kubedi cawa dong tye i kot. Kore obicere ka itiyo ticce, lok a wang odato ki social media kene dong konyo aye dwogo pe. Kor tye ka tiyo ticgi. Wadwogi dong ka neno kit ma gangwa dong wagigwoko kwede. Wadwogi ka neno kit ma wi wariwa, wi okewa, wi angagi dong kibigwoko kwede. Wa wi an, wa wi in, joni pe, otong wic-ci pe obiparo. Kongo ni icwe i dit-ti kicel nyo peke. Teka dong imaki ki myero me wii tum. Ma nyuto ni maro kongo lacu, namu lacu, wor iwo wek ogiko. Kadi ibilo, bil manok. Cet ogang con. Ka jwi inongo wa ca abicel dong pe wako oo ca abicel, ca acel cato gang. Beto gang gwok mino atini ki lutino gang dong. An kubedo ma aloko ati ganga cokke gang arac ati gang. Man mene lok ma tye eno aloko madwong alego tye ma kica apwoyo Rwot me polo ogwok wunu.